Dom tellum ċar! Ejja, għallina xi nqbad xogħol. Overtime jew?
U jien mhux kuljum ikolli sata' overtime. Ma s-soltu ma ddumx. Għax is-soltu jippanċja li xi ħadd minn sħabi, imma llum l-imgħallem kellu aptit jitkessaħ u qabad magħna, u kelli neqbem sal-aħħar. Jitkessaħ issa hemmhekk sal-ħin? Mhux hekk dejjem suppost jagħmel? Isma' l-ieħor, il-ħaddiem tas-sena tkellem. L-imgħallem kellu bżonn jisimgħek biex tgħaxxaqni? Aqtgħu, aqtgħu, tibdewx tiġġieldu. Mhux dgħajr qed jilgħabha tal-bravu. Int tgħir għalija għax jien nista' niskarta u inti le! Jien ngħir għalik?
Kemm sejjer żball! Ngħir għalik meta għandi ġog ta' preġju bħal dak u li jtini sodisfazzjon? Hi x'sodisfazzjon dak dejjem tnaddaf il-patelli! Kont se ngħidlek x'nagħmel. Kellu bżonn il-ġob li għandek int, importanti daqs tiegħi. Le bħalek, noqgħod ngħotti l-faħam waħda waħda.
Tiġeb il-paroli hawn illejla? Aqtgħuha s-siegħa jgħid in-numri.

Għalhekk il-premju għall-ġimgħa d-dieħla se jkun ta' mhux anqas minn 240 elf lira. 240 elf lira x'nagħmel kieku jien? L-ewwel ħaġa li nagħmel immur quddiem l-imgħallem u nfaqqagħlu waħda biċ-ċatt hekk ara fuq it-tambur ta' widnejh. Imbagħad naqbad il-ktieb tax-xogħol u nbellaħħulu. U nibqa' sejjer nixtri jott. Jott?
Ma m'intix xi darba kont dilettant tal-baħar? Ma kontx, imma b'dawk it-tip ta' flus insir jott.

Lex baħar baħar. Il-baħar mhux sod. Xi ħaġa fuq l-art. Jekk nerbaħ jien, karozza ta' kiesa nixtri. Li jitkisaħ nafu m'hemmx għalfejn tirbaħ. Ħallini tellifniex. Qed nara karozza li minn fejn ngħaddi kulħadd iħares lejha. Ħajti kollha ssuq il-karozza. Jekk tekber se tibqa' ssuq. Min qallek li se nsuqha jien?

It-tnejn qed tgħidu ċ-ċuċati. Għax jekk għandek tinvesti, investi fis-sod.
Tkellem iċ-ċaqnu, hawn fiex ħa tinvesti kieku? Fil-bini.
Jekk tinvesti fil-bini, il-valur qatt ma jinżel. Kieku jien, nixtri villa bil-pool hekk sabiħa. Waħda li? Waħda lija. Cheers! Għattajtux, kif timbidillek ħajtek bil-flus? Anke jekk in-nies ikunu jafu li għandek il-flus, tagħmel differenza. Fiċ-ċajta qiegħed. Kulħadd jibda jistmak u jsellimlek. Imma mhux lilek ta'. Lilek ma jsellmulek. Għaliex?
Għax jafu li xorta m'għandhomx ċans jieħdu xejn minn għandek daqs kemm int għammiel.
Daqskom galantorji. Li kieku m'għandix l-ispejjeż li għandi, jien kuljum fis-sakra toħorġu minn hawn xi hawn intom. Mela mnalla għandek l-ispejjeż għax kieku taħraqulna l-fwiet. U għax ispejjeż huma. Dejjem taqgħed bl-ispejjeż. Mhux kulħadd għandu l-ispejjeż. Eh, kulħadd għandu l-ispejjeż, min għandu spejjeż iktar minnek l-ewwel wieħed. L-ewwel santu ħaġa dek toqgħod mal-mamma u l għandek kontijiet ta' dawl u ilma. U t-tieni ħaġa jien għandi ħafna iktar spejjeż minnek dejjem bin-nisa miegħi. Qed narak jien bin-nisa mdellin monqok. Jien m'għandix it-taxi. Dik hi samara. Fnietni bl-ispejjeż. Taf x'inhi d-differenza? Li ma tgergirx bħall-mara. Qed issemmu l-agħar żewġ affarijiet, it-tgergir u l-ispejjeż. U jien għandi minnhom bil-kwantità ħa ngħidilkom. Għall-ispejjeż it-tfal ta' ħija ħadd ma jgħaddihom għax il-ħin kollu jridu. U għat-tgergir ħadd ma jgħaddi l-mara ta' ħija daqs kemm tgorr. Kemm sejjer żball.
Il-mara ta' ħuk lanqas biss tibda medwar ta' tgergir. Dak mhux il-mara ta' ħuk biss jegħleb imma jirbaħ kull kategorija ta' tgergir li teżisti. U ħallina minnek ċal, il-gegir tan-nisa ma hux agħar minnu. Intom se tibqgħu sejrin hekk. Isma', aħna se nagħbu xi ħaġa bisab. Tix nieħdu erba' biljetti bejnietna. Mek nilagħbu bejnietna mbagħad ma rridux naqsmu jekk nerpu. Le toħodhom waħdek.
Proset kemm min tagħref. Mhux ovvja. Ma jkollna aktar ċans nerfu. Ma jekk nerfu rridu naqsmu bej erba' u ma jifdal xejn. Kif ma jifdal xejn? Mela se tinerfux biżejjed għalik? Kemm int grass? U b'sittin elf sa tagħmel illum? Lanqas biss tibda! Ħa ngħidlek, fil-każ, sehmek nieħdu jiena. Happy? Ejma, qsammtni bid-daħq! Ejja, ħa ngħidilkom jien kif nagħmlu. Nieħdu ż-żewġ biljetti tagħna tas-soltu. U mbagħad nilgħabu tnejn bejnietna, tajjeb hekk? Vera, sħaq qed naħli l-bżieq ma' dak. Ara x'se nagħmlu? Joħorġ għaxar liri kull wieħed? Għaxar liri?
Għalfej, għaxar liri, mlaw kull ma bi biljet imma għaxar liri. Allura, jkollna żjed ċans nerbħu. Mhux biljet wieħed irid jerba, ħaqas ħaq nofqu dal flus kollha. U ejja ċal, din mhux ta' darba. Qatt ma telgħet daqshekk.
Ejwa kollu s-saw, nelabu għaxar liri kull wieħed, mela.

Allura, se tagħmlu? Se tuni l-flus ħalli għada mmur nilagħabhom? Bilforsi llum tridhom il-flus. Ma tistax tiġborhom għada. Għax jekk niġborhom għada, ikolli nilagħabhom pitada. U pitada jaqgħu ħafna nies. Jaqgħu m'għandekx għax għalliri fuq hekk. Niżgur li għandi għax għalliri. Xi ħsibni lili mejjed bil-ġuħħalek jew? Mela laħħa ċali.
Aha, okay.
Għala ver tal-qalab id-dinja ta' taħt fuq. ħaġa bħal din għadni qatt ma rajt. ċans jagħti għaxar liri. Jew ma tiflax. Għad xi xemxata. Jew kell xi ħaġa ma taqbilx miegħek. Allura dwar se tilab xi għaxar liri magħna. Se nlabu ħames numri forse nerbu kemm xa flus. Eh? Tuġobni l-idea.
Smajt li tilha mhux ħażin. Mela kulħadd qed jitlef moħħu. Lilna xi jsibtuna, boloh? Noħorġu l-flus għal-logħob. Daqshekk ġara, kemm se toħodha bi kbira? Żgur li noħodha bi kbira. Int fejn qatt ma toħroġ lira mill-but, se toħroġ għal-logħob? M'issekx tistħi. Nistħi għalfejn? Mhux biex nirbaħ qed nagħmel. U x'tirbaħ tirbaħ?
Tarmu fluskom tkunu ma tindunawx qed tiġu mmanipulati? Qatt ma tintrebaħ ġimgħa wara ġimgħa biex in-nies iktar jilagħbu? Taf li hawn min jibqa' bil-ġuħ biex ikun jista' jilgħab? Għandu x'għandu x'jaqsam? Żgur li għandu x'jaqsam, il-vizzju jirkbek. Ara, issimgħu minni, Tilgħabux u tirbħu żgur! Isma' kulħadd irid ikollu daqsxejn tama fil-ħajja ta'. Min jgħix bit-tama imut bil-piena. U int hekk sa tmut bil-piena għax jekk nerbħu lanqas ċenteżmu mġidda ma ntuk. Oqgħod imla' rasek, issa tirbaħ. Imma xi ħadd irid jirbaħ. Forsi jkun il-biljett tagħna li jitla'. Allura Karen, se tagħmel? Se tilgħab xi għaxar liri wara? Agħmel int, Karen. Wara kollox flusek tkun qed tarmi.
Aħjar le, jien m'iniex imdorrija nilgħab. Imma kemm hi ndefsa! Kif trid tindaħal f'kollox? Jiena l-aħjar tagħha qed ngħidilha biex ma tispiċċax bħalkom. Xi trid tgħid biha di, tispiċċa bħalna? Aħna x'għandna ħażin? Eh, bħalkom, bla valuri ta' xejn. Kont sa ngħidlek bla xiex nispiċċa. Ejja, imxi għal kompjuter. Kif inhi possibbli qatt ma tiġik il-ħajra li tilgħab? Qatt ma toħlom x'tista' tagħmel bil-flus. Mela ma nixtieqx. Mhux kulħadd jixtieq. Imma l-ħolm ħaġa u r-realtà oħra.
Billi toħlom ftit kultant x'fiha ħażin? Ma fiha xejn ħażin. Missem billi noqgħod noħlom biex noqgħod nixxennaq. Ir-realtà hi dik li hi. Biex ikollok il-flus trid taħdem u tistinka għalihom. Imma kultant huwa sabiħ li taħrab mir-realtà. Allura int kieku jkollok il-flus x'tagħmel? Ħaġa ngħid jien.
Isem billi jkollok il-flus u ma jkollokx l-imħabba u l-kuntentizza. Minn daqshekk m'intix tgħid ħażin.
Isem billi jkollok il-flus u ma jkollokx saħħtek. Aħseb wara ma jkollokx flus u ma jkollokx saħħa x'tagħmel. Bil-flus forsi tipprova tagħmel xi ħaġa. U ma jfissirx li ma jkollokx flus se jkollok il-kuntentizza u l-imħabba ta'. Hi x'inhi, meta għandek il-flus, tipprova ssolvi xi ħaġa.
Il-flus iġibuk skjava tagħhom. U mingħajr flus tkun skjav tax-xogħol.
Karen, Karen. X'ġar issa? Le, le xejn, biex ngħidlek li hawn oħtok. Xi ġralek kemm tidher imbabqa'? U mhux dan lanqas toħlom ma tista' bih. X'jiġifieri?
Għax dak kont se nilgħab xi ħaġa tal-flus mal-klikka u għamilt plejtu sħiħ! Il-parabboli kollha qalhomli. Allura, daqshekk x'fiha ħażin? Mur fehmu.
Jiena l-ġid tiegħek qed ngħidlek. Bil-logħob qatt ma tkun rebbieħ. Kieku jien nixtri biċċa ta' annimal daqsix. Ma kontx naf li dilettanta tal-annimali.
Qed tara kif kulħadd jew gost joħlom minn barra int? Issa billi toqgħod toħlom x'tieħu bil-ħolm? Tieħu dak li ma tieħux fil-ħajja ta' kuljum. Tlaqna bil-mutur!
Tinsewx il-helmet!

Ahh, nispera nkun nista' nimxi għax ħażin tispiċċa.
Ajwa!

Ejn, sretna Ġorġ, bid-dali tidaj. Kosta ġejt fis-santa vera kollu t-tor tiegħek. Issa minn xi ħaġa. 5, 24, 9 u 16. Kemm l-elf lira rbaħtu sissa? Tal waqt nkunu sinjuri boys. As wieħed bi tlieta ma rbaħtu. 40 lira down the drain, mitlufa. Spera tal-imtu xi ħaġa llum. Int, Pierre, ma missikx tistħi? Għaxar liri minn ħalq ommok mara anzjana fil-bżonn! U int, George, min jaf kemm għandek spejjeż f'dik il-karrakka ta' taxi li għandek? Tmur tarmi għaxar liri hekk? U int, min jaf kemm il-siegħet li tqatta' quddiem it-telephone exchange u kemm it-telefonata trid tirrispondi biex taqla' għaxar liri? Lawrence, U int, Charles, Insomma, int għal xejn iħassuk għax dejjem skartat. Issa żejjed!
Hekk taħseb li int? Xi anġlu waqa' mis-sema? Trid tilgħobha tal-qaddis tagħti l-eżempju? Hekk irridu nilgħobuha x'għarrieri. L-importanti li ma weġġajna 'l ħadd u ma lħaqna salib ħadd! X'trid tgħid biha din?
Taf x'irrid ngħid biha, trid tilgħobha tal-qaddis u mbagħad moħħok fin-nies! Kont sa ngħidlek x'nagħmel! Nixtiequ ninfurmaw it-telespettaturi li ħadd ma qata' l-ħames numri. Nirrepeti, ħadd ma qata' l-ħames numri. Għalhekk il-premju għall-ġimgħa d-dieħla se jkun ta' mhux anqas minn 380 elf liri Maltin. Yes!
Il-ġimgħa d-dieħla 20 lira nilagħbu, 20!
Hu ta' ma saqajk! Ilagħbu, ilagħbu l-paga kollha, x'jimpurtani! Ilagħbu jekk inkom daqshekk stupidi. Iva issa naraw min hu stupidu, int ma tilgħabx għax beżżieħ!

Għandu daqsxejn paroli żejjed xi kultant da. Xi kultant Ġorġ, il-ħin kollu għandu l-paroli żejjed. Dak jagħmel hekk għax jirrispettana.
Ma jirrispettana xejn. Ara, ma rridux ir-rispett tiegħu. Dalgħodu kelli aptit nifqa' mhux biex nuri kemm hi kiesaħ ta' imma kont mejjed biex insabtu. Ikkalma Ġorġ l-affarijiet mhux hekk. Irridu naraw kif San Pattu ilu, bis-serjetà rridu naraw kif San Pattu ilu. Hemm min se tpattuha? Mhux is-soltu lil Edward dejjem jara kif ħa jagħmel biex jagħmillek ħajtek infern. U ejja tgħaġġibhiex.
Le, ta' mhux qed jgħaġġibha.
Xi kultant veru jgħaġġibha ftit, imma din darba żgur li le. Sarħin daħal wisq fejn ma jasawx. Tgħidlix li għadkom għaddejjin bil-biċċa xogħol tal-lotterija hawnx. Eh, ma tafx kemm ċanfarna int. Lanqas meta konna mmorru l-mużew ma jkunu jċanfrunek. Int għax ma tpattuhilux.
Kif nistgħu pattuhil? Għandi dejja jien. Ejja ngħidilkom.

Insa tagħmel. Ma tilab xi ħaġa magħna jew. U mhux aħjar le murara xi jagħmel jekk isir jaf. Aħjar nevita, nevita ħafna paroli u argumenti. Inta
380,000 qiegħda għad ma tilab daqshekk. Somma bħal dik Ah, kemm tagħmel xorti biha? Mhux hekk, u kemm tista' tferreħ lil ħaddieħor ukoll. Min jaf x'nagħmel kieku b'dawk il-flus. Karen, Karen, se tagħmel? Qed terġa' toħlom? Iven terġajt.
Lanqas noħlom ma nista' bik. Ħallini trid. Għajs fil-bojt.
Da mhux sinjal tajjeb.

Gary! Gary! Ħallini trid! Uff, kemm int fitt!
Fitt!
Ħalliha! U għalt le, fitt! Għatti Fitt! Kisa, defsa!
Ejja ċara se jibda!

Għax tant se jkolli x'nagħmel id-dar ngħotti l-flus.
U ċ-ċekk taf fejn ħa nsarrfuh? Fil-bank li taħdem int u ħa nkellmu l-manager biex iċ-ċekk issarraf u nna int u l-flus irridhom kollha żewġ lirijat!
U jekk taqdina sew, inħallulek xi ħaġa tips. Żewġ liri!
Isma' ġralkom xi ħaġa għax qed nisma' ħafna għajjat mill-flat tagħna, x'ġara?
U kieku labt magħna, jew li kieku ħalliek tilgħab magħna, kont erbaħ int ukoll. Issa aħna sejrin salva, forsi nixbdu flixku, anzi, kaxxa xampanja!
Nispera li ma jkunx hemm ħafna nies, ta? Għax jien niddejjaq kulħadd idur miegħi. Pergass tħabbar rasek xejn.

Imma la jinduna, mhux se jiġi joqgħod ilabblab fil-vojt. Joqgħod ilabblab allura, l-aqwa li tajnieh it-tiexa! Garanzija li għadu mriegħed s'issa!
Ieqaf, jaħasra, għax se tweġġagħni fl-aħħar! Għadek tagħmel hekk bħat-tfal! Trid tkun taf għalfejn, għax għada ħajkolli mmur is-supermarket ngħaddi l-prodotti, nagħtina tit! tit! tit! u l-ġurnata ta' wara u ta' wara! Kieku lagħabt magħhom ma kienx hawn fejn ikolli mmur xogħol. O tgħidx Marriet, mela jista' jkun ma tmurx taħdem. U żgur li nista' ma mmurx naħdem kieku nista' nurejk bħalissa. Ejw ieqaf, ieqaf daqsxejn. Ejja nirraġunaw bħal tnejn minn nies maturi. Issa kieku rbaħt magħhom, il-flus kienu jqassmu bejn ħamsa. Ma kienx ikollok xi ħafna. Ikolli kemm ikolli, dejjem aħjar mix-xejn. Trid tiftakar li l-flus mhux kollox. Mela x'inhu kollox?
L-importanti li tkun b'saħħtek u kuntenta. Imma anke l-flus huma importanti u s-saħħa bħalissa għandi biex. Ejw ieqaf, ieqaf daqsxejn, Karen! Qed tisma' bħali? Eh, qed nisma'.
Imma xorta m'intix se teħlisha, tafx? Jħass għal ruħ ommok. Ieqaf daqsxejn. Hemm tape fil-video. Lura milli hemm tape fil-video? Tini mument ħa nfehmek għax naħseb indunajt x'għamlu.
Indunajt biex? Tkellem ċar għax minix nifhmek u jekk din xi skuża għax min għalik se teħlisha, qed jarralek. Le mhux skuża. Illum huwa n-numru sittax, one and six, sixteen, in-numru Qed tara kif sittax. sewwa ħsibt?
Sa billi hemm U issa tgħid, wasal daqshekk il-ħin li x'ġara? ntellgħu l-aħħar Għadek m'għandu numru ngħid għal din x'għamlu. il-ġimgħa. Il-boċċi jduru għall-aħħar darba fl-urna u hekk hu jitla' l-ħames u l-aħħar. Ih!
Jiġifieri dak mhux veru rebħu? Kellhom kollox irregordjat? Hi x'mistħija! Sorry Edward, qatt ma ġibt ruħi hekk qabel.
Il-flus jagħmlu effett fuq kulħadd. Jibdluk u ma tibqax tirraġuna minħabba fihom. Imma din ipattuha.
Issa tara kif ibattuha!
Għandi ħabib tiegħi jaħdem ma' aġenzija tal-propjetà. Għada ngħid li jiġi. Tafu sa fejn imxu xi postijiet! U jien dik l-limousine u li ġie biha! U int u int sara tiddubba xi biljetti tal-ajru u ġibhom miegħek! Tajjeb! U int, Pierre, se tagħmel? Xejn mhu se nagħmel jien. Li naf, li qed intawlu għaż-żejjed issa. Kienet ċajta tajba. Jekk se nibqa' għoddejn biha mhux se tibqa' ċajta sabiħa. Żball ieħor!

Nixtieqilkom dak kollu li tixtieq qalbkom. Imma din il-ħaġa mhux sew inżommu għalina biss, ta! Sinjuri, ftit attenzjoni jekk jogħġobkom! Illum il-ħbieb tiegħi għadhom kif rebħu somma kbira ta' flus! Ejja nifirħu magħhom! Mhux hekk biss, kulħadd mal-bar għax se jħallsu drinks lil kulħadd! Għamilnhomlu wisq! Ejjej ħa nixorbu, kulħadd mal-bar! Intridu ordnawx il-flus mhux problema għalihom! Ixorbu, ixorbu!

Almenu bil-flus tipprova tagħmel xi ħaġa. Isma' mhux hemm billi jkollok il-flus ta'. U mhux hemm billi ma jkollokx flus. U ma jkollokx saħħa ta' mawt. Minix nifhmu dal-jum. Qed issemmu l-għar żewġ affarijiet. Id-geggi u ma nafxiex. Nisa.
L-ispejjeż.
L-ispejjeż. Qed issemmu l-għar żewġ affarijiet. Id-geggi U ma dom fej ma nafx. Spejjeż, spejjeż. Spejjeż. Ma jgħaddi l-mara ta' ħija daqs kemm tgorr. Kemm sejjer żbar il-mara ta' ħuk laqqas biex tibda medwar ta' tgergir. U dak mhux il-mara ta' ħuk biss jadba. Jaddi, jeleb, jirbaħ. Kollha f'daqqa prova ftejdu. Jobba.
Kemm sejjer żbar il-mara ta' ħuk laqqas biex tidba.

Toġobli l-idea, smajt li tila mhux ħażin. Toġobli l-idea, smajt li salet ħafna.
Mbagħad naqbad iktib ta' xogħol u mbellaħħulu. Mbagħad nibqa' sejjer nixtri jott. Jott?
Imma qatt ma kont dilettant tal-baħar? Qatt ma kont dilettant tal-baħar imma b'dawk it-tip ta' flus insir. Mbagħad nibqa' sejjer nixtri jott. Beġa xrajtu.